Hello guys, how are you? Zita rangu ndinoitwa Sekuru Gudo kana kuti Sekuru J Pikicha. Yes, tasangana zvakare pano pachikoro chedu, chikoro chemangoma. Yes, this idea ndakauya nayo donzvo eh, kuri kuda kuzama kudzidzisa nekuonesa eh, vechidiki nevamwe vose vangadai eh, vari mumusic industry kana kuti vari kuda kupindawo mumusic industry uro vachazoda kuzopinda mumusic industry okay eh, tisati taenda hedu kumberi tinokumbirisawo kuti vanokwanisa musubscribe eh, nekulaika eh, eh, peji redu eh, pafacebook rinonzi sekuru gudo pikicha tv eh, kuyoutube eh, rinonzi eh, eh channel inonzi sekuru gudo eh, pikicha eh, zvakare mungono eh, subscribe wamoringa notification bell kuitira kuti every time patinoburitsa eh, chimwe chilesson hamujambwe nacho okay this is a new episode ndakamboda kuzviita pamashura apa but handaunyatsoziita zviri professional ndaingoita zvekungorasha rasha but now uh, eh, ihave decided kuti zvinyatsoita kaprofessional look uh, eh, zvonyatsokumakewo sense uh, like uh, what it is uh, right now okay so uh, uh, without wasting uh, much of our time uh, i just want uh, to check something here so that uh, patinoenda yeah, i think i fixed that one uh, eh, chirongwa chedu hachidisturbeki okay so donzvo rechirongwa chinoi ndechekudzidzisa eh, vanhu vari kupinda music industry nevamwe varimo because kune zvimwe zvinhu zvinoitika imo music industry zvekuti munhu kana usina ruzivo eh, zvinogona kuzoita kuti upedzere wavenga music industry ukwite kana kutuka vari mairi kana kutotuka industry yacho uchiti haibatsire eh, haina basa tonzwa vamwe vachiti he kurasa mari he kuitisa maproducer mari this and that so today i will be actually uh, introducing kuti zvinombofamba sei uh, especially mumusic industry iya muzimbabwe okay as i've said um, in the beginning kuti my name is sekuru gudo uh, sekuru gudo kana kuti uh, tinei uh, uh, maforo tinei longman maforo on facebook

I would like to say shout out to Nubu Wemanaf nekundidzidzisa kuproducer music. Shout out again to Dr. Abuja chimukoma changu nekundidzidzisa guys dai musipo imimi ah, ndingadai um, ndisitombori kana chinhu it's quite uh, interesting kuti ndiri kutorarama nemusic uh, these guys ndiwo mamentors angu ndiwo mateachers angu i would like to say again shout out to dj quite uh, eh, brian guite Eh, he's one of, of the guys uh, ane contribution yakaita in my music career as a producer okay moving on Uh, music industry yemuzimbabwe is a bit complicated uh, kana ukaipinda usina manotes akafanana neandiri kuzama kukupai pama episode andichange ndichiita uh, panapa uh, industry yekuti vanhu vakawanda vari kungodhaivhira imomomo vasina kunyatsofunga or kuronga nezvazvo kuti vari kuda kuita nezvemusic here kana kuti vamwe vazhinji vari kungozviita just because they want to prove kushamwari dzavo dzavakapinda nadzo kuchikoro kuti ah mazuva ano ndaakuita music mazuva ano ndaakuimba vamwe vanopinda vachiimbira mabhebhi vamwe vanopinda nechindoendawo chekungoti shamwari yake inoimba iyo but ah saka ndada kumbozama vamwe vanopinda just because mazuva ano zvaa affordable anyone can afford to, uh, to, to pay mastudio fees because zvachipa and mastudios ari kungonyuka everywhere kunge howa zviri kubva zvaita kuti value yekurekodha music uh, inge ichinodzikira even uh, mapayments acho ange achinodzikira because there is too much competition out there okay so unofanira kuita sei eh, kana uchida kupinda mumusic industry mumusic industry muri very simple kana ukapinda uchiziva kuti zvinofamba sei eh, this is why i encourage you guys to actually subscribe to my channel and follow me and do not ignore these videos there are a lot of guys who ignore and say asekuru ah, gudo ndiani hatimuziye dai anga ari nhingi nhingi ari mbiri ari kutaura tadaiwo inini iam one of those guys vakatanga this eh, music thing a long time ago and uh, generation yangu inini uh, to myself i actually say kuti yakatopfuura eh, vakatoita mbiri vakaita vakaita mazita vakaita mazita but inini handina kumirira ipopo i found out kuti pane rimwe side range risina kuenda kunoonekwa this side rekuticha nekutsanangura eh, nhoroondo nekuratidza eh, vechidiki nevamwe vada kupinda muindustry kuti eh, zvinombofamba sei kana zvakamira sei muindustry saka ihave taken it upon myself kuti ndidzidzise nekuticha nezvemusic im not saying im a professional teacher like

uchipinda as an artist Uh, you need to know kuti eh, chii uh, chinombonzi studio ma kune maelements emusic kune inonzi uh, studio uh, kune anonzi producer kune anonzi uh, manager kune anonzi uh, promoter kune anonzi sponsor kune anonzi mafans uh -huh. so iwe as an artist uh, ndiwe unonyora masong mubuku mako then what you do after that unoenda kustudio unoaproacha producer producer basa rake ndere kukurekodha kubatanidza eh, mazwa ako nemainstruments or kumixa kubatanidza eh, mazwa ako kuti apedzisira aita sei abatana ave chinhu chinoteerereka eh, anenge achishandisa ruzivo rwake rwainarwo rwekuproducer music eh, saka producer ndo basa rake iroro eh, saka iwo what you do is you approach the producer womuudza nezveproject yako womuudza zvauda kuita the producer will actually eh, come with an idea yekuti pari kudiwa beat it's either you are using a, a, a premade beat rakatogadzirwa kudhara an existing beat or producer anobva akugadzirira beat or instrument rinoenderana nemusic yako yaunenge uchida kuita se yaunenge uchida kuimba okay tabva ipapo uh, you need to pay hmm, unofanira kubhadhara maservice aproducer zvese zvinenge tiwana producer zvinoda kubhadharwa there are two ways of paying uh, there is a fixed uh, payment yekuti producer anokutaura kuti pasong ndoda mari yakati which means achaita inonzi tracking kurekodha mavocals oita inonzi mixing kumixa mixa zvinhu zvacho oita inonzi mastering kukwenenzvera uh, the whole song kuti ichiteerereka ichibuda kuenda out there saka anogona kungokucharger fixed amount wongoti handu ah, kuda mari yakati kwozoita uh, inonzi studio time yekuti unochajwa per hour this is the original way ndo maitirwo azvaitwa pakatanga zvemusic izvi zvaichajwa per hour but just because people who are running the industry now are, are less professional vakungoita zvechi ebhubhubhu eh, vakuita zvese zvese they are no longer taking this music uh, thing professionally and seriously that's why vakuchaja fixed but music yaichajwa per hour kuti iwe unoenda wonobhuka usati watomboenda kunoimba unofanira kungonobhadhira mari yako kutaura kuti eh, ndoda kuya kuzoimba producer ndiye anozokuudza kuti unoya rini unoya nguvai ende nguva yako yawabhadhara yakaita sei yakareba sei yauchange uchiita zvaunenge uita se zvaunenge uchiita so mushure mangu wabhadhara mari yako anokupa date like what ihave said then wozouya woita zvaunenge uchiita unenge uchargwa eh, netime nekufamba kune kutoita chi eh, chiminute hand chaya nezvimasecond hand zvichoti kete kete kete saka you need eh, kuti uye studio wakaprepare ungo moko yemagumbeze wouya unofanira kuriyesa that is another thing chandasina kutaura kuti unofanira kuriyesa your song kusvika yakwana musoromo wakuiziva then wochizoenda kunani kustudio kuna producer right mushure mangu wabhadhara mari yako then mawirirana producer anokuimbisa kurekodha pamamicrophone pake nemaequipment yake achiita tokonya tokonya zvaanenge achitokonya tokonya kusvika song yenyu eh, aimixa oimaster then ozoti song yako yapera then song yako ichinge yapera eh, inenge yakuda kuita kunonzi kudistributwa eh, uh, eh, yakuda kumaketwa this is another stage again inoignoiwa nevanhu this is a very crucial stage hazvireva kuti kana wapedza kuimba pamicrofone eh, song yako yatobuda yakutonakidza vanhu no unofanira kupusha song yako kuti isvike kuvanhu right this process inoda mari zvakare and a lot of magetoes ariko mazuva ano they are confusing eh, maproducers sevanhu vanofanira kuita basa iro ah no maproducer harizi basa ravo iri ibasa revanhu vanhu eh, reinonzi marketing team vakangomirira kupusha maworks chete those people want to bhadharwawo because it takes time and finances zvinoda mari zvinoda nguva saka kuna vanhu vari dedicated for that job vanofanira kunge uine budget yavo yekuti unovapawo kamari kavanenge vachida vokupushira woita all that stuff iwowo zvako wakaita se wakarelaxa mushure mange music yako yapushwa yakunzoko yakudiwa nevanhu ndopavanozotanga kudedzwa kuchi kumashows right kuti uchienda kumashows manje haufanire eh, haufanire ku, ku kungomuka wakuenda kumashows you actually need uh, to approach uh, vanhu vanokuendesa kumashows uh, those people uh, uh, vanoda munhu anenge akarongeka you need to have uh, anonzi manager manager ndiye ane anokumiririra ndiye mutauriri wako ndiye spokesperson wake wako ndiye anotsvaga mashows ndiye anoaproacha eh, vanhu uh, achiti ndine munhu wangu anoimba eh, ndine bhiza rangu rinomhanya because ipapapo unenge wato e, bhiza rinoita se rinenge richitembwa naro e, then mushure mekunge e, manager atsvaga e, show e, anozokutora e, woenda newe unoimba kuya kuya atsvaga show kudaro e, show mashows aya anowanzowanika kune vanhu vanonzi mapromoters so mapromoters aya ndo vanogadzira mashow anogadzira maposter nekutsvaga venyu kunhu kuchange kuchiitirwa eh, this show saka eh, your manager basa rake ndere kumirira iwowo obva ataura nani napromota kuti ndina artist yangu anogona kufadza vanhu but tinodawo pakadaiwo kana kuti zvakadaiwo then kana vaita arrangement yavaita then wakuchikwanisa kuenda kunoimba eh, Eh, munhu anonzi manager akanakira kuti anoisa chiremerera kwauri haudheererwe nevanhu vanhu havataure newe direct iwo hafana kutaura nevanhu direct nemapromota direct or nemafans direct bcause zvinobvisa chiremerera pauri vanhu vanozokudheerera havazokukoshese saka eh, manager anopa value eh, so zvadaro then wakutotanga kutomeka mari nechi nemusic e, manager anenge achimanager aizoona kuti uri kupfeka zvinhu zvakaita sei zvinhu zvawakapfeka zviri presentable here anoenda achinokutsvagira mashows anokutsvagira masponsors e, ma anozi ngaakusponsor because kazhinji maartist anostrugula nenyaya yechi Eh, nenyaya yemari dzekuenda kumastudio nekunobhadhara mastudio time atambotauraya saka manager anokwanisa kuita source out mafans masponsors eh, achitaura nemacompanies muchiita maendorsements achitsvaga madeals anoita kuti eh, chipo chako iyo chichinzi chaakutanga manje kunge chichibhadhara manager uyo haafanira kunge ari munhu ane mari or anokupa E, mari iwewe this is another point yandoda kuti ndiite clear mayusi akawanda anofungidzira kuti manager munhu ane mari anofunga kuti o oh, motikari o oh, chichi no manager anotove asina chaainacho but munhu anofanira kunge aine pamuromo panogona kutaura nebrain dzinogona kuronga nekustrategiza kuti moita sei kuti chipo chako choita sei kuti chiunze mari then mari inenge yawanika pane zvamunenge muchiita zvaizvo ndo panotozobvawo pay yani yamanager ndo panobva futi eh, pay yako ipapo saka i think ihave made clear about munhu anonzi manager unotsvaka munhu anonzi manager unotsvaka munhu ane mari utsvaka munhu ane malinks munhu anogona kutaura munhu ane ruzivo rweindustry kuti iri kufamba sei munhu anogona kustrategiza kuti chipo chako chichigenerator chi mari chichitanga kuita se kuita mari uh, so ndichiri ipapo uh, i think ndaexplaina the uh, just in short uh, so ndichiri pamuda kudzoka zvakare uh, ndokupai ndo madefinitions evanhu emabig players uh, maelements emusic uh, uh, uh, industry uh, anonzi artist ndiwe ndiwe nyakunyora ndiwe une chipo right ndiwe une chipo ichi chichazomutsa bongozozo rese anonzi producer ndiwe anobatanidza mazwi ako murumu kuya kwaunenge waenda kustudio uku ndiye anonzi producer ndo basa rake haamakete music yako please take note my geto youth producer haamakete music producer anongokurekodha apedza kukurekodha obva ati oi project yenyu mukoma iwe waina wane project yako it's either unenge watoona manager nakudhara kazhinji unofanira kutenge watoona manager then ndopaunozonotsvaga kana kutsvaga manager wacho kana wange usati wanaye or namanager wenyu maakutora chi music yenyu maakunoipa eh, kuna inonzi marketing team inoita zvekutenderedza mangoma eh, nekutengesa macds mazuva ano akuchatengeswa macd nemakasiti but music yako uploadwa pamawebsite pama ari pachi ari paintaneti ana spotify uh, distrokid itunes uh, uh, uh, apple music and stuff vanhu ivavo ndo basa ravo vokuitirai izvozvozvo then mari ramava kudiwa nevanhu uh, manager wako akuplaya pati yake manje yekuita se yekutsvaga mashows nekutaura nembinga kuti chi eh, chipo chako chichiwana more chi eh, support and, and exposure kunze uko then vanhu vanodhila na manager vanhu vakufanana nemapromoters ndo vanogadzira mashows eh, promoter haasponse munhu haape munhu bhachi no anopa munhu basa anopa manager wako basa manager apiwa basa obva akuti shamwari tapiwa basa hende unoimba I think I've made uh, clear about my promoter. My promoters, they are into this business for money. They want to make money. Avatore munhu asina chipo, havatore munhu asingadzose mari because vanenge vaburitsa mari dzakawanda vachigadzira maposta vachahaya security vachahaya zvinhu zvakafanana nemavenyu i think i made it uh, clear ipapo so this was a quick uh, jump into the uh, uh, music industry kuti inofamba sei zvinenge zvakamira sei eh, ndichazoramba ndichita breakdown breakdown as time uh, goes on ndichipinda mutsinga dzeindustry zvakanyanya kuita kuti eh, munyatsouone eh, zvimwe zvezvinhu zvamungadai makajambwa nazvo kune vamwe vangadai vari manogona kuti asi taamona kudhara ndezvevanyowani no unogona kunge utori mumamusic industry but uine zvimwe zvinhu zvakakujamba uro zvaungadai usingaite se usingazive saka saka ne it is uh, very important kuti undifollowe pamasocial media handles angu uchinzwa some of uh, dzidziso yandinenge ndichita se ndichipa kumagate youth ive decided to make this program or do this program in shona because most of vanhu vandakatageta and my audience is mostly zimbabweans uh, artist saka ndoda kutaura nelanguage yekuti vanokwanisa kukurumidza kuita se understand so uh, that was uh, for today guys uh, subscribe if you like zvandiri kuita uh, to my youtube channel don't forget to ring the notification bell kuita kuti every time patinogadzira new content chinova chango chaya unongona nekanotification kuti sekuru gudu vane chimwe chilesson chavakanda kuchikoro chemangoma yes muno makanakira kuti hatitukane uye hamurohwe unenge uchingoona uchinzwa uchidzidza kana uri munhu ane shungu nekuita zvemusic hazvifaniri kukutorera nguva yakareba kuunderstanda uye nekutoita sei nekuita breakthrough because unenge wapinda uri equipped neknowledge inoda inodikanwa ah, mumusic mu industry yemuzimbabwe so guys uh, thank you for uh, actually listening uh, uh, today to me please subscribe and follow me on facebook uh, share these links share these videos to, uh, to everyone out there so that they will get uh, equipped with this uh, very rare knowledge vanhu vashoma vari kuda kupa vanhu uh, knowledge uh, iri pamusoro pezvemusic because the people they just want you kuti murasike uh, murasikirwe nemari kunyanya nenguva uh, muchitenderera zvavakaita so i have decided kuti aa mageto isi hapana kurasikirwa nenguva uh, vachitenderera vachirova makwenzi vachisiya tsuro vachiraura mugomo ini ndiri kukunangisai kumadziva chaiwo chaiwo anobatika usavi e, ndiri kukurovesai makwenzi ane tsuro handisi kukurovesai madziro kana kukubhabhadzirai bhachi aiwa ndiri kukuratidzai pane uchi e, pamongo chaipo chaipo pe, penyaya pemusic industry kune vane maquestions makasununguka e, kundibvunza e, kana kuisa ku e, e, comment section uku eh, then to discuss about a certain topic yaungadai uchida kunzwisisa pamusoro pezva eh, pezvayo so for today guys i think i've done uh, everything that zvandanga ndinazvo ndicharamba ndichikupai maepisodes aya saka please uh, don't forget to follow me on all social media platform sekuru gudo pikicha pangu kunozendaka tv but sekuru gudo pikicha